Nilqgħukom għall-ewwel programm Biskuttin, jien u George insellimlek. Biskuttin jew Buskuttin? Biskuttin.
Biskuttin, all right. Naħseb din ħa tkun l-ewwel waħda li n-nies se jkunu qegħdin jitkellmu. Buskuttin jew Buskuttin? Le, bil-Malti ngħidu Biskuttin. Biskuttin.
Biskuttin.
Imma aħna tal-Gargur ngħidu Buskuttin. Per eżempju, għax. X'għandu x'jaqsam, hekk iddawwartuha intom imma. Le, bid-djalett ma nibdewx. Int għax tgħawwed ħalqek. Aħna mill-Belt, peress iktar. Għajta.
Peress li ċittaw mill-issima, biskuttin ngħidu. Għax niżel is-soffa. Aħna aħna ħallu soffa dritta. Buskuttin. Il-Malti il-Malti jibqa' Malti. O mihi, dejjem xi tliet kwarti hekk. Tajjeb, id-djalett importanti, però l-Malti jibqa' miktub hekk fl-eżami tiktibha bħal tal-gargur, toddilek ħażin. U se, toddilek. Xu xe issa nsaqsu l-ewwel mistieden, ħatar. Le, ma joddu ilek, sas l-importanti jkun hemm is-sens. Għandek żbalek, tiktibha ħażin, joddu ilek ħażin. Mela, Biskuttin se jibda jkun magħkom fuq Facebook u fuq channel tal-YouTube. Interessanti ħafna. Yes. Alfred Zammit u George Borċ u. Le, George m'għandux kuljom. M'għandux kuljom?
Le. Eh, kif m'għandux kuljom? Għax m'għandux kuljom.
Ejja tlaqna buskuzzin jibda. Għamaru għal-ftuħ.

L-ewwel programm.
Il-biskuttin mingħajr il-mistieden ma jkun biskuttin xejn. Mhux hekk? Għax Tajjeb.
għandna l-mistieden hawnhekk u għandna Imma- ħafna iktar affarijiet. u- Ekku, normalment mal-biskuttin ikollok il-kafè jew it-te. Imma dan għadu ġej bid-delivery.
Kafè bid-delivery, kif sirna f'dil-ħajja vera. Mela. Kollox bid-delivery.
Kollox bid-delivery.
Milux kont għand xi ħadd, ħabib tiegħi, u organizza party u kellu party sabiħ. Għadtlu isma' għandek naqra silġ. Ih, qalli kif insejt is-silġ! Delivery. Kien għamel qallu mhux problema, ħa nġiblek issa. Ajma, dak naħseb huwa t-tajjeb u l-ħażin tal-Covid. Mhux vera, ħallitilna xi ħaġa tajba imma. Għaliex dak dejjem fil-ħajja, Fred. Ma taħseb bid-delivery qegħdin nitgħażnu jew servizz? Ewwa, naħseb servizz. Din mistoqsija tajba.
Iktar, iktar, inqas flus. Għax illum u le, se noqgħod insajjar. Isma', George aħjar ngħaddu għall-mistieden għaliex il-ħin jgħaddi malajr u dawk li jkunu qegħdin isegwuna ngħidulhom illi fuq il-Biskuttin se tibdew tiltaqgħu ma' personalitajiet differenti u aħna se nkunu qegħdin nanalizzaw min-naħa l-oħra tal-munita. Yes, ħa naraw il-ħajja personali tagħhom. Kif jgħix u kif ma jgħix. U l-ewwel mistieden tagħna huwa mistieden huwa ħabib tagħna. Yes.
Huwa ħabib tal-poplu għax għen ħafna lill-poplu tagħna mod speċjali waqt li kellna l-pandemija tal-Covid. Nilqgħu magħna lil Dottor Chris Barbara.
Biskuttin it-tajjeb. Biskuttin it-tajjeb. L-għonet tħobbhom biskuttini? Ħafna, ħafna.
Anki jien, mat-te. Ekku, b'daqsxejn kafe jew te. Dottor Barbara minn fejn hu? Jiena noqgħod il-Pietà, ehm, ġifieri fuq il-front, hekk għandna d-dajes, il-baħar qudiemi, sabiet. Ehm, fejn hemm ħafna mbaxxati u hekk. Faċċata tiegħi, jien in-naħa tal-Pietà imma mhux in-naħa ta' taxbix. All right.
Ehm, u mort noqgħod hemmhekk oriġinarjament għaliex kienu jċemplu li meta kont naħdem St. Luke's għall-Isptar San Luqa. U meta jċemplu billejl ma kontx ikalli aptit noqgħod insuq, ara kont nimxiha sa l-isptar. Imma xi sentejn wara li xtrajt il-post, iċċaqlaqna minn Saint Luke's u morna Mater Dei. Ġifieri int tqis ruħek Pietiż, kif tgħidu, nies tal-pietà? Nies tal-pietà, ma pietu, ma nafx hux pietużi, pietiżi. Paċenzjużi.
Paċenzjużi żgur. Fred, Dottor Barbara twieled fit-3 t'Ottubru tal-1962.
Libra. Tas-sixties jien.

Chris Barbara huwa wild ta'. Iris, née Formosa kienet, qabel miżżewġa. Kienu joqogħdu l-Belt fil-bidu Strada Stretta mbagħad kienu marru joqogħdu Vincenti Buildings imma anke fi żmien il-gwerra dejjem minn hemmhekk kienu. Vincenti Buildings, Strada Stretta. Ekku, ekku. Jiġifieri Il-Mamà mill-Belt. Il-Mamà mill-Belt, ħutha kienu żewġ xebbiet, kienu jgħallmu kollha teachers bil-Mamà u hekk kollha kienu jgħallmu l-Montessori. U jaf ħafna nies jafuhom, per eżempju jiena għad hemm pazjenta llum anzjana tgħidli l-Mamà kienet tgħallimni, però kienet iġġibni wara Noqgħod fil-klassi ħa tgħallimni daqsxejn iktar għaliex ma kontx inleħħaq mat-tfal l-oħra. Llum aħna ngħidulhom dawk li huma autistic. Tifhem? Dak iż-żmien ma kinux jafu x'inhuma fil-sittin u ħamsinijiet. Kemm int inaħwad għodt? Jien u oħti biss. Oħti ħames snin ikbar minni, però min jarana jaħsibni jien il-kbir u hi ż-żgħira. Veru? Dejjem hekk jaħsbuna. Isma' Dott, aħna biex intelgħu dal-programm aħna x'inhu għal jienu Alfred qed nidhru. Imma. U issa tilħaq semmijom. Imma wara, issa semmijom. Wara, warajna, ħattini ċas ħana sal li għandi. Eh. Warajna hemm tim. Tajjeb. U tim li qed jiġri fit-toroq. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li inti tħobb il-ħadd fil-ħodu. Iva. Hija l-karbut sej. Mor il-birgu.
Mhux veru.
Fil-ħamsa u nofs. Fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu. Jirħob liktar l-arloġġi l-antiki. Ok, ma ma sax intik tiegħek, ġdad din ix-xi. Jekk kienu antik noħdu nek imma. Eh, għax l-antikità u nħobb il-mekkanizmu, jiena speċi niskanta kif l-inġenwinità tal-bniedem jirnexxilhom jimmatnifatturaw time machine minn kull tip, ġifieri mill-mekkanizmi kollha differenti. Ftit ilu kont Padova rajthom kif jaħdmu l-arloġġi hemmhekk. Xi ħaġa sabiħa, allura mmur il-Birgu filgħodu nara u ġieli nsib, ta' ġieli nsib xi ħaġa li m'għandix fil-kollezzjoni. L-għasafar li għandna. Fakkartni f'ċajta, ċajta ħelwa tal-antikità. Dak kien hemm wieħed, kien qiegħed kien qiegħed ibajjat għand waħda mara bis-sellum min-naħa l-oħra u nieżel it-taraġ, taf kif huma t-taraġ l-antiki kif ikunu, bil-puġġaman idur u hekk, dar bis-sellun u waqqa' l-avażun u kissirulha. U qalk għal Marija Santa Henna li jaqar kif ħa ngħidilha. U mbagħad ġiet, qaltlu int all right, Alla ma tantx għallax niżel bis-sellun u lqatlek il-vażun. X'għamilt? qaltlu, x'għamilt? Ara x'għamilt li qaltlu dak għandu mitej sena, Allejja serraħtlu moħħi ħsibtu ġdid.
Jiġifieri.
Min jaf xi valur kellu. Jiġifieri Fred, jekk hemm xi ħadd li għandu arloġġi antiki jista' jagħmel kuntatt magħna ħa nibgħatu l-Doktor Barbara għandu. Tajjeb. Tajjeb ħafna.
Mela, Dott, l-aktar mument Sabiħ f'ħajtek. Nimmaġina kien hemm ħafna. Eh, l-iktar.
Ħa ngħidlek, jien naħseb il-fatt li nkun l-isptar u nara dak li jkun minn xiex ikunu għaddejjin, ikunu mumenti ta' tbatija, eċċetera, naħseb tidra tapprezza kull mument ta' ħajtek. Jiġifieri l-fatt li qiegħed hawn magħkom illum u mhux qiegħed qiegħ ta' sodda, ma niflaħx jew b'xi marda terminali, eċċe. Il-ħajja hija sabiħa mmens. Ħafna sabiħa l-ħajja. Jiġifieri naħseb kull mument fil-ħajja huwa sabiħ. Kelli affarijiet li, pereżempju, meta twieldu n-neputijiet, ara x'ferħ li żdied fil-familja u n-neputija kellha t-tarbija. L-ewwel tarbija li qatt wellidt jien meta kont għadni student tal-mediċina, dik għadni niftakarha Bejn Saint Luke's u Caringrech Hospital kien hemm qisu link hekk, kien hemm qisu bridge, u di qallu l-batuni għaliha ħa nġibha mill-emerġenza bil-wheelchair u wellittha fuq dak il-bridge. Ekku. Ħadt gost nisimgħek titkellem fuq is-sensittività għaliex jiena kont naħseb illi ċertu tobba, u din tista' tikkonfermali inti, Tant taraw affarijiet, tant kuljum, tant taraw mard kuljum, li wisq nibża' li ma tibqgħux sensittivi, imma fil-każ tiegħek żgur li le. Anzi, naħseb jiena nrawmu l-fidi iktar, tara l-bambin kemm hu kbir u Alla kemm hu kbir, u fl-istess ħin tara fit-tbatija ta' ħaddieħor u tipprova tagħmel l-almu tiegħek kollu biex tgħin trażżan dik it-tbatija u ġġibilu l-ferħ, però fl-istess ħin tapprezza Il-ftat li ftaħt għajnejk filgħodu b'saħħtek, tifla tmur 'l hawn u 'l hemm, ma noqgħodux infittxu l-irqaqat għax illum m'għandix il-kafè, pereżempju, li għadu ma ġiex dalgħodu. Imma dak ikollok bżonnu biex tibqa' dejjaq. Imma meta tara l-għawġ ta' ħaddieħor, tibda tapprezza kemm kull mument ta' ħajjitna hija sabiħa. Ekku, jiena sirt nirraġuna hekk minn dum intu ommi u missieri. Preċiżament, preċiżament. Għaliex meta jkollok mewt fil-familja mbagħad tibda tirraġuna mod ieħor. U daw in L-affarijiet żgħar
ma jibqgħux importanti. Ma jiswaw xejn, assolutament. Imma jiġrilek ukoll illi l-persuni illi jistmgħuk ħażin kull ma trid tagħmel taqtagħhom minn ħajtek. Għalhekk għandna żewġ widnej. Waħda titħorna l-oħra. Meta ngħaddu minn esperjenzi bħal dawn, kellek domanda. Eħe, għaliex Dottor Barbara wkoll f'Diċembru tal-2021 ingħatajt xi ħaġa.
Iva, iva. Ekku, iva. Eħe, kien apprezzament sabiħ naħseb jien għax għadni niftakar l-ewwel darba konna nagħmlu erba' testijiet tal-Covid kuljum, erba' kuljum. U l-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru, Chris Fearne, kien qalli, Mhux erbgħa, issa rridu nibdew nagħmlu mijiet, wara ftit iċempilli, Mhux mijiet trid tagħmel kuljum, eluf kuljum. Spiċċajna ġurnata minnhom bdejna nagħmlu erbat elef test għall-Covid kuljum. U importanti kienet, għax di ġejja mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u l-European Centre for Disease Control ġewwa Stokkolma, fejn bdew jgħidu iktar ma dak li jkun jittestja, biex jekk huwa pożittiv ma jferrixhiex ma' nies oħrajn, inqas se jkun hemm imwiet fil-pajjiż. Allura jiena bdejt inħokk rasi ħa nara kif jista' jkun kull min jixtieq jagħmel test b'dibda noffrihulu b'xejn, eh, ġifieri. U hekk għamilna u fil-fatt hawn Malta kellna waħda mill-iktar imwiet baxxi li kien hemm fl-Ewropa. Ekku, ħdimtu tajjeb u proset ħafna. Mela, Dott.
Tkellimna anke. Però tajjeb li ngħid, George, li l-Covid tiftakar inti, l-ewwel ma semmejniha l-Covid f'Malta kien fil-programm Calamita. Mela. Malta ħadd ma kien jaf bil-Covid għaliex kellna lil Dottor Dottoressa Amanda. Amanda Spiteri Grech.
Amanda Spiteri Grech.
U kellha rokna.
Kienet tanalizza x'qed jiġri fid-dinja. Kienet rokna qalbi ħafna x'jiena. Bdejna ngħidu forsi qatt ma tasal hawn. L-aħbarijiet, le, ma qatt konna nafu biha. L-aħbarijiet internazzjonali jinteressawni ħafna. U kien, kien, kien il-Milied ta' qabel u mbagħad faqqgħet il-pandemija sew. Ekku. U ġabet filmati ta' x'kien jismu l-villaġġ fiċ-Ċina minn fejn. Wuhan. Wuhan. U bdiet iġġib filmati ta' nies jaqbżu mit-twieqi, Qalet hemmhekk hemm hemm hemm pandemija, qalet nispera li ma tinfiriex fid-dinja. Mela. Konna aħna, ġifieri lanqas kważi. U mbagħad kien hemm il-logħba futbol l-Italja u malajr resqet lejna. Daqshekk hu.
Isma' Todd, aħna tkellimna ma' xi nies qrib tiegħek u ddiskrivuk bħala persuna calm. Iva, veru. Xi qabbiżhielek?
Le, iva xi darba jew darbtejn fis-sena ġieli jitlaq. Ara, jiena l-iktar li nirrabja meta xi ħadd ikun negliġenti speċjalment fil-qasam tas-saħħa u jbati l-pazjent. Naħseb hemmhekk iva, għax jien irrid niddefendi lil min hu vulnerabbli, lill-anzjan, lill-marid eċċetera u dan ma jkunx jista' jiddefendi lilu nnifsu, allura jekk dak li jkun kellu bżonn jarah xi tabib jew hu min hu, U dan ma rahx, b'nuqqas, mhux min-naħa tal-pazjent, imbagħad iva, il-kalma tiegħi tmur kollha u nara li dan se jinqeda. Għax importanti li l-persuna li għandha vulnerabilità, allura dik irridu naqduha, hux hekk? Mela, inti taf issajjar? Insajjar, ta, mhux ħelu ma nafx x'nagħmel, imma. Imma x'inhu, kieku kellek tistidinna lil Will George, x'issajrilna? Biex toħroġ, biex toħroġ ta' nies. Lażaq, le kif affarijiet sempliċi, lażanja l-ewwel ħaġa li nagħmel, u mbagħad nagħmel xi ħaġa għall-forn, hu, jew, jew xi majjal il-forn, jew tiġieġa, jew xi ħa, jew majjal imremben.
Mela, jien ħantik riċetta. Awajja. Aħna r-riċett, biex ħa teħles minna. Ma nibdewx ta.
Aħna r-riċett intuhom mill-kotba tal-President. Tal-kċina tal-President. Tal-bol ta' kull tiċess fant. Minħabba daw riċetti tlift il-ġob. Imma daw riċetti ħanibqa' ntihom waqt il-biskutti. Tajjeb, ningrazzja direzzjoni li jaċċettaw dal-fatt. Mela.
Dik kienet il-kondizjoni biex namlu ħdan. Li li tgħid ir-riċetta. Ħanna U inti ma tistax għatta- titħaq, għatta- eh? għatta- U jiena ma nistax nidħak. Illum ħana tikom riċetta ta' stuffat bil-bakkaljaw. Bil-bakkaljaw. Bakkaljaw. Bakkaljaw għajdu xinu bakkaljaw. Bakkaljaw Eh, għatta- li sajru- għatta- Ma wasax il-galgur Eh, il-bakkaljaw. Żgur. U jsajru jsajru ħew fil-bitħa għax nittenda. Jena ftakar lo- il- il-bakkaljaw, dottor. Il-Portugal jużaw ħafna l-bakkaljaw, kull fejn tmur Ma bakkaljaw. il-bakkaljaw kien l-ikla prinċipali tal-ħut ta- Naħseb tal-fqir dak iż-żmien. Iva, żgur, għax inti taqbdu faċilment. Mela ħa ngħidilkom storja daqsxejn ċajta ma mhux ħansemmi fuq min. Meta kien hawn il-nemusa li tikkawża zika tiftakruha kienet tista' tikdbek nemusa nfeta u kien hemm fi Spanja. Allura l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa nvitat lili u nvitat xi ħadd mis-Sanità wkoll mhux ħansemmi min u morna l-Portugall, morna Lisbona U daa ġab bagalja kbira biex immorru ġurnata u di ma waslitlux filgħodu allura bl-ajruplan. Meta wasalna hemmhekk l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għamlitilna ikla bil-bakkaljaw kien tajba ħafna imma r-riħa tal-ħut taf kif inhi. U daa miskin baqa' bl-istess qmis li tlaqna mill-airport ta' Malta f'xi l-ħamsa ta' filgħodu sa tmienja ta' filgħaxija għadu bl-istess qmis. Meta jgħaddi l-waiter bil-bakaljaw, jegħliblu l-waiter u kollu jiġi fuq il-qmis tiegħu da. U laqas kellu qmis biex imur lura. Il-lukanda allura fuq il-kowċ biex immorru lura. Riħa ta' bakkaljaw kullimkien. U għadna għadna nsemmuhielu sal-ġurnata tal-lum. Fil-fatt hemm il-bies jgħidulu bakkaljaw ukoll. Mela, tat-tiġijiet. Tat-tiġijiet. Għax ma nafx għalfejn jgħidulu bakkaljaw. Ħa tagħti r-riċetta issa jew inkomplu? Le, l-riċetta dejjem qabel nagħlqu. Ah, jiena ma ħobbis. Ipprova, ipprova, għax naħseb tajjeb il-bakkalja. Imma jiena x'ismu nħobbu biżejt. Ekku.
Jiena ili mandu.
Naħobs bil-konserva.
Il-mulet jgħagdor tal-ġenna, ommi kienet tamlu, imma jiena mela, kont nħobbu. Dot.
Jiena l-iktar nħobbi għattarja. Ejfa, vera tarja tajba. Anka jien dik nħobba.
Dot, kieku jkollok tgħix f'pajjiż barra minn Malta. Li mhu? Eh, U jien- għalfejn? Jiena nħobb ħafna l-Italja minħabba l-arti li għandhom l-arloġġi. Tħobb antiċi. l-ispettaklu.
Eh, L-ispettaklu.
Iħobb ukoll. l-arloġġi.
L-arloġġi.
Però jien studjajt l-Ingilterra. Il-konċert tagħna ħadt gost?
Ħafna, ħafna, għax kienet minn oġġett sejjer għall-ieħor. Qas itik ċans tibda ċapċap l-ewwel persuna għax kont diġà tilha t-tieni. persuna fuq il-palk. Li studjajt l-Ingilterra, allura għandi ħafna ħbieb tiegħi min-naħa mill-naħa tal-Ingilterra, eċċetera, però naħseb kieku kelli ngħix, ma ngħixx l-Ingilterra. U dal-aħħar minħabba li l-ċentru tal-infezzjonijiet qiegħda ġo Stokkolma, nitla' spiss Stockholm jien. Però t-temp ma tantx jiffavorini, allura naħseb l-Italja kieku kelli mmur. X'imkien viċin ta' Malta biex inkun dejjem nibqa' qrib ta' Malta. Tajjeb, mela, l-aktar, ħa nara taqbilx u kemm jafuk in-nies ta' madwarek. L-aktar persuna li tammira Maltija? Eħe, naħseb, diffiċli għax hemm ħafna nies li huma bravi u nammirhom u nipprova ngħix il-ħajja tagħhom, imma naħseb Monsinjur Pawlu Cremona illi ilna ħbieb għal ħafna ħafna żmien, anke meta kont. Dominikan.
Ekku.
Meta nkun għaddej minn affar żmien diffiċli jiena jgħinni hu, meta jkun għaddej minn żmien diffiċli hu ngħinu jien u naħseb hija xi ħaġa li m'għandhiex tkun bej biss bej żewġt iħbieb imma għandna nagħmluha ma' kulħadd din. Jafuk sew, eh?
Li Kulħadd jaf, se- eh? se- semmewli persuna oħra barra. Mela, min qed itik l-informazzjoni? barra il-Monsinjur,

Il-Prof Psaila kien. Jiena laqqgħani miegħek il-Prof Psaila. Ekku, qed tara.
Eħe, għax hu kien jgħallimni, jiġifieri dejjem ikolli ammirazzjoni kbira lil min ikun qed jgħallem, l-Università, u llum ħadt ix-xogħol tagħhom jiena u għadhom kemm iggradwaw numru ta' tobba nifirħilhom minn hawnhekk. Dik dejjem ammirazzjoni kbira, però mbagħad hu daħħalni fl-isfera tal-media, tar-radju, tat-television, Kien ikollna programm fuq il-one stetoskopju, jiena nħobb nidħol norqod kmieni, ara kemm għedtilkom inqum kmieni, jiġifieri f'xi l-ħdax ta' bil-lejl nidħol norqod, imma dal-programm kien ikun. Inżommu l-ħin imma.
Inżommu, ija, nżommu, ta. Tajjeb għas-saħħa li torqod fl-istess ħin. Iva, għax importanti li dak li jkun jieħu s-sigħat ta' rqad u tidħol. Pereżempju jien u Ġorġ mhux. F'riddim.
Mhux qed nagħmlu tajjeb aħna. Le għax. Imma jien solli kont irrid nagħmel norqod. Stress, min jaħdem bix-xift, eċċetera. Jitlef dik il-diurnal rhythm illi l-ġisem tagħna anke għall-ormoni hija importanti ħafna. Jiġifieri. Veru tbati minnha. Intuk xi allowance żejda.
Veru. Bis-serjetà. Le importanti.
Le anke pereżempju jien naf hawn min filgħodu jqum u l-ewwel ħaġa t-toilet meta tkun taħdem bis-shift Tbati. Eh? Titgerfex.
Il-rutina, il-rutina titgerfex. Eh? Kien hemm xi moment f'ħajtek li ħassejtek veru imbarazzat li bqajt Mux wieħed. Tiftakarra.
Meta, meta kont tifel għadni ta' xi seba' snin, niftakar l-ewwel darba li xtrat li libsa l-mama u mort nagħmel is-seba' visti, il-belt Aħna peress li l-mamam il-belt konna niltaqgħu enke tal-familja allura mmorru ta' ġież u mbagħad mmorru San Duminku nibqgħu tilgħin. U jien ilbist il-libsa ferħanet, però nsejt nilbes iż-żarbun u ħriġt bil-papoċċ dik l-ewwel darba li ħassejtni imbarazzat. Jiġifieri di bdew. Għalhekk tiftakarha. Ejja, għax bdew kull meta niltaqgħu ma' xi kuġini u hekk jaħbuni fuq wara biex ma nidhirx bil-libsa u bil-papoċċ. U biż-żarbun darb'oħra ġrali oħra. Ftit ilu, insomma ftit ilu, naħseb qabel il-Covid, xi tliet snin ilu, kelli nagħmel konferenza u nagħti lecture ġewwa Vjenna u hemmhekk kienet ix-xitwa, allura jiena ħriġt iż-żarbun li jkollu l-pett taż-żarbun minn dawn il-ħoxnin kont ili ma nilbsu. U kif btejtilha fuq il-palk infetaħ il-pett ta' żarbun. Minn qudiem.
U bqajt għamilt il-konferenza kollha insomma bil-pett ta' żarbun imqatta'. Inti kap ta' dipartiment fl-Isptar Mater Dei, dipartiment importanti ħafna tal-podoloġija, hux hekk? Patoloġija. Patoloġija.
Patoloġija. Patoloġija hija l-istudju tal-mard. Jiġifieri jekk bniedem huwa dijabetiku, Dak huwa għaliex iz-zokkor huwa għoli u għax l-insulina mhux qed taħdem sew. Jiġifieri l-mekkani, bħalma ngħidu l-mekkaniżmu kif jaħdem l-arloġġ. Il-makkaniżmu x'qed imur ħażin biex toħroġ il-marda f'dak li jkun. Jiġifieri hemmhekk hemm għandkom il-laboratorju. Għandna ħafna laboratorji nimpjegaw, almenu s-sezzjoni tiegħi tal-patoloġija timpjega 450 ruħ, jiġifieri qegħdin ħafna xjentisti, Jiġifieri l-infezzjonijiet li jkun hawn fil-pajjiż kollha jgħaddu minn għandkom? Iva, iva, hemm il-laboratorji, microbiology, virology. Pereżempju, hemm xi infezzjoni li qed tinkwetak bħalissa? Eh, bħalissa, imma jien taf ma nħobbx nallarma għal dak li jkun, nibqa' dejjem inkun pożittiv, però bħalissa qed insegwu erġajna tip ta' influwenza li teffettwa ċerti tjur naħa tal-Ġermanja eċċetera. Dawn nibqgħu insegwuhom, jiena kontinwament nara l-viruses ħin kollu jinbidlu tajjeb u trid tara dawn kif se teffettwak tkun qisek profeta biex tara x'ħa jiġri 'l quddiem, ħa tilqagħlu minn qabel. Għax aħna rridu l-biskuttin nitqu però nitgħallmu Ġorġ u mhux naħlu l-ħin. Bħalma konna nagħmlu dejjem bħalma ħa nibqgħu nagħmlu dejjem. Infezzjonijiet relatati mas-sess. Infatti, Jgħaddu minn għandkom ukoll? Iva, kollha jgħaddu. Infatti, ftit għall-ġranet ilu l-Ministru tas-Saħħa u d-Deputat Prim Ministru ta informazzjoni fil-Parlament li s-sena l-oħra nstabu 1,039, 1039. Li nstabu, u naf kemm kien hemm oħrajn li ma nstabux, jiġifieri jkun hemm ħafna. Fosthom instabu 102 bl-HIV. Hekk hu.
U mbagħad hemm pereżempju 33 bil- Klamidja, klamidja, gonorea, Gonorea- sifilide, daw kollha. Gonorea kien hemm 232.
Hekk Meta tara. ngħid gonorea x'inhi? Kif Jiġifieri, ħaninduna jien li għandi l- ti- jien naf x'għandha ti- fid-demm? Tittieħed sesswalment billi l-mucosas joborxu ma' xulxin, allura dak li jkun se tgħaddi l-mikrobu minn persuna għall-oħra, tajjeb? U dak li jkun ħafna drabi se tibda taħarqu l-urina sakemm qed jgħaddmel il-pipì u jista' jkollu tisfija u tisfija fil-parti tiegħu eċċetera. Aħna.
Jiġifieri liż-żgħażagħ li forsi qegħdin isegwuna għax fuq Facebook probabbli xi mument jew ieħor se jkunu qegħdin isegwuna. Bħalissa wkoll fis-sajf jiġu ħafna turisti, forsi jkollna one night stand ma' xi tfajla sabiħa barranija, jew ma xi ġuvni sabiħ barrani. U minn hawn xi xahar ieħor ġejja, ma nafx aħna qegħdin Lulju x'hekk il-Europe Ride ukoll qed jgħidu ġejjin xi 40,000 ruħ minn barra. Settembru. Ekku, Settembru.
Ekku.
Għandna, għax din mhux mistħija, huwa importanti li tuża kondom. Mela.

Ejja nagħlqulu l-bieb. Ta' fil-Covid kont ngħid għalqulu l-bieb. Anke lil dawn il-mikrobi nagħlqulhom il-bieb billi dak li jkun jilbes il-kondom qiegħed tagħlaqlu l-bieb sakemm qed tilbes kondom ta' kwalità tajba. Ekku, mhux tixxih taċ-ċin.
Ġifieri dik hija importanti ħafna. Kif dejjem afżajtek, George, tixxihom x-xatt. Dawn huma importanti ħafna għaliex b'hekk aħjar hu. Jew kellha pereżempju tħalli l-kondom fil-karozza għax-xemx, pereżempju. Ekku, ekku, għax imbagħad jispiċċa. Għandu vizzju żgħażagħ iħalluh fil-karozza. Aħjar uff milli jaħ. U mhux ħaġa tal-mistħija, ġifieri jien naf hekk. Però iż-żgħażagħ Maltin.
Fil-kartiera mhux ħaġa tal-mistħija. Olex mistħija, jiena kont għedt l-edukazzjoni hija importanti fost iż-żgħażagħ biex jużaw il-kondom, b'mod speċjali f'one night stand minħabba l-mard. Jiena kont tajt suġġeriment spiżerija partikolari li hija mifruxa ma' Malta kollha, għedtilhom isma' għax hawn min jistħi, tiskanta, jixtri. Ħdejn il-kondom ħallu borroż borroż. Inti titfgħu fil-borża u forsi meta tmur tħallas għax ikun hemm min jistħi, tiskanta. Biex nagħmluha, nagħmluha. Ma' ħafna mill-ħwienet illum insibu iktar faċli. Isma', minn din l-informazzjoni li ta Dottor Christ Fearne, pereżempju hemm 53 Hepatitis C u 50 Hepatitis B. B. Xi Ejja. ġifieri Hepatitis C? Hepatitis huma U u kemm viruses. huma eh, perikolużi? Ekku.
Perikolużi għaliex il-Hepatitis C tista' twassal għal kanċer tal-fwied. Jiġifieri ara b'daqsxejn ta' divertiment jew one night stand kemm nistgħu nwasslu ħaġa li tista' tkun fatali. Però fl-istess ħin illum qed tingħata mediċina b'xejn Għax illum b'pilloli, fl-antik konna ndaħħluhom fid-drip fl-isptar, tista' telimina l-Hepatitis C. Ġifieri hawn ħafna kuri. Però mhux għal kollox hawn il-kura, ġifieri llum qed nipprovaw neliminawha kompletament, elimination of Hepatitis C ġewwa Malta, billi qed nagħtaw dawn il-kuri kollha b'xejn. Issa inti, għax qed jgħidulna li ħames minuti fadal. Ħames minuti għadna nibdew. Le kont se nsaqsik. Balla domandi. Li forsi ħafna miż-żgħażagħ.
Ħames minuti ftit, ta. Ħafna miż-żgħażagħ u anke forsi l-età tagħna qabel kienu jbeżżgħuna bl-HIV u mbagħad finalment tmur għal l-AIDS.
Imma hemm mard ieħor, ġifieri bħal hepatitis. Il-herpes, pereżempju, huwa komunissimu. Il-herpes.
Ġieli jkun hemm fuq ix-xoffa dak li jkun u taraw u tweġġa' u taħarqek ħafna. U ġieli jkun hemm il-herpes ġenitali wkoll fil-parti ta'. Ġifieri toqgħodx tbus nies bl-addoċċ int. Mela, dan kollu.
U mhux b'għoż biss, anke dak li jkun naġili nara anke t-tfal tal-iskola jixorbu mill-fliexken wara xulxin, pereżempju. Dak irridu affarijiet li suppost bil-Covid tgħallimna ħafna, ejja nibqgħu nipprattikawhom. Fakkartni f'xi ħaġa, għax jiena kelli koppja ħbieb tiegħi u r-raġel ħa l-herpes u daħlet f'moħħha illi bilfors mar ma' mara oħra. U jiena għedtilha, mhux bilfors mar ma' mara oħra. Għidilna x'inhi l-herpes forsi bil-Malti ħalli jekk dak li jkun qed jara. Herpes ta' jafuha. U anke ċertu. Ikollok bużżieqa mimlija bl-ilma ġeneralment tittieħed għax tkun il-bużżieqa tkun mimlija b'dan il-virus. Allura jekk inti tixrob minn tazza minn flixkun u jixrob xi ħadd wara. Tista' toħodha minn barra.
Dak li għedt inti interessanti. Jista' jkollha l-herpes genitalis fil-parti tagħha l-mara U titwieled it-tarbija bil-herpes ukoll, jiġifieri dik m'għandhiex tort minnha.
Dan it-tip ta' infezzjoni, hepatitis, HIV, eċċetera, mis-sess biss jew jien naf kif qal Alfred tista' tixrob minn tazza? Għaliex din hija xi ħaġa bħalma semmejt int lil dak ir-raġel, seta' tswietlu pereżempju li sfaċċa ż-żwieġ tiegħu. Kull virus jittieħed b'mod differenti. Pereżempju l-hepatitis B u C Tista' tittieħed l-iktar b'tingiża ta' labra li tkun ikkontaminata. Issa, Dottor Barbara, x'għandna ħafna L-intravenous drug addicts, pereżempju. Ekku, ekku, ekku.
Forsi jużaw l-istess siringi. Jingħataw siringi b'xejn illum biex dak li jkun ma they do not share needles. Importanti li jipprattikaw. Inti m'intix titqażżeż.
Il-Wurdiena.
Il-Wurdiena, il-Wurdiena. Ġurdien ma jdejjaqnix imma l-Wurdiena iva, tant. Inti kont għallimtni xi ħaġa u jiena ffissat fuqha għax inti ma' Dottor Babar irrid nerġgħu nistidnu oħtha. Mela. Għax mhux biżżejjed, għax miegħek nitgħallmu. Dott l-annimali.
Żomm naqra għax kont se ngħidu xi ħaġa. Eh, skużani, sorry. Eh, int kont għallimtni xi ħaġa. Jiena if u mhux ġejt iffissat imma nagħti każ. Il-bank tal-kċina u l-mejda qabel niekol nimsahom dejjem Għaliex biex tkun daħlitlek wirdiena u telgħetlek fuq il-mejda, u l-wirdiena ħallu ħafna infections u xejn. Ħafna, ħafna, għax daw ikunu fid-drenaġġ, u ġifieri l-iktar ħmieġ possibbli li jkun hemm. Meta tħollok id-dar u di tipporgalek fuq il-bank tal-kċina eċċetera, se jkun hemm dal-ħmieġ kollha, dal-mikrobi kollha li jkun hemm. Però mhux hekk biss, anke jekk inti ġġib biċċa laħma li tkun nejja għadek tixtriha, Jekk di tqattarlek fuq il-bank, hemmhekk jista' jkollok xi mikrobi, allura inti trid tiddiżinfetta kollox għax Bħalissa fis-sajf meta ssajjar. tmur tiekol anki f'ġieli restaurants ta' kwalità, imma xorta tmur id-dar u tgħid għamilli d-deni Hekk hu, l-ikel. illum irranġaw ħafna l-affarijiet għax il-cold chain. Jew mid-dar stess.
Jew mid-dar stess.
Darba minna teżi. Għaliex jaqbdek imsarnek jekk tiekol jinnaf? Jaqbdek imsarnek għal żewġ raġunijiet. Jew għax ikollok avvelenament tal-ikel għaliex ikun hemm xi mikrobu li jkun qed jikkontamina l-ikel li jkun għadek kemm kilt. Jista' jkollok intolleranza. Mhux qed jaqbel ċertu ikel miegħek allura jkollok ċertu allerġija. Jiġifieri mhux dejjem ikun it-tort tar-restorant. Minn ħajrek issir tabib. Mela, il-mamà dejjem kienet tgħidli sir perit, dejjem tieni trid oħti spiżjara u jiena perit, oħti saret spiżjara, imma jiena ridt insir tabib. Naħseb l-altruiżmu hija xi ħaġa sabiħa mindu kont żgħir, nara mara anzjana għaddejja bil-qoffa tiela' t-taraġ ħalf għax konna noqogħdu fil-flats, kont immur ngħinha. Naħseb dejjem kelli l-ħajra li ngħin lil xi ħadd. Annimali tot.
Inħobbhom ħafna.
Naf.
U minn informazzjoni li għandna tant kemm tħobbhom. Ekku.
Li meta kellek jew jista' jkun li għandek, eh, kont anka segwihom minn fuq il-mobile bil-kameras mid-dar biex tara x'inhu ma jagħmlu. U x'għandek ptates? Għandi qattusa, però għandi ħafna għasafar u ma tagħmilhom xejn il-qattusa lill-għasafar. Għandi ħut, għandi pappagall. Ħa ngħidilkom, Qatt ma xtrajt xejn annimali, jew adottaw huma lili għax daħlu d-dar, jew inkella jkun għand xi ħadd u jien mirdilhom u jien nipprova nikkurhom jew nix veterinarju ta, imma ħabibt ħafna veterinarji. Ara jġibuli dal-għasfur jgħiduli miskin da qed imut li jżommu ma rridux iktar. Probabbli hu veru, hu veru imma din tal-kamera li toqgħod issegwi. Iva għax jiena kelli qabel kelb. B'kien Yorkshire Terrier kien ikun jaqa' fi sfjankament tal-qalb, heart failure, u f'daqqa waħda da jaqa' mal-art u jibda ħireġ il-foam minn ħalqu eċċet u rrid ittih injection biex jagħmel ħafna pipì. Allura għamel kamera biex ikun jista' jara. Għamel kamera biex kif jiġrilu xi ħaġa. Taħrab tiġri.
Taħrab tiġri l-injezzjoni. Isma' ħerta tiġri. Probabbli ħa ġġib lek il-kelb tiegħek. Għex Alla jbierek 19-il sena. Taraw ħaddej u tilgħajn bil-kelb. Gucci jismu, eh, Gucci. Eh, mela fi, mela fi indal kif. Gucci hija semmi. Tajjeb. Full front u tilajn u kun għaddej. Gucci. Jina għaddi eh, Maltese Dog. Sabi, sabi.
Jow sibu hija, ta' tant. Nispera li meta toħorġu jagħmel barra tiġbru mhux tajja li xi ħadd għax titqażżes. Miskil laqas joħroġ.
All right.
Isma' ħerta tir-riċetta se tgħidu li wasalna biex nagħlqu. Mela, ir-riċetta tal-lum, imma kelli iktar domandi għal. Hu, kemm għandi jien!
Mela, stuffat tal-bakkaljaw, u inti tħobbu l-bakkaljaw. Ħafna. Jiena ma tantx. Fil-fatt, ingredjenti għandna bżonn, tmien mitt gramm bakkaljaw mielaħ, mitt gramm basal, mitt gramm zunnarija, mitt gramm karfus, mitej gramm patata u ħamsin gramm żebbux iswed. Ħamsin gramm żbib, litru ħalib, ħamsin millilitru żejt taż-żebbuġa, pond ursin u tlieta inċova. Ir-riċetta ħa tibda tkun fuq il-Facebook ta' Calamita Biscuttin għandna Facebook ħa jkollna. Biscuttin għandna Facebook Calamita. Facebook Calamita.
Idħlu Facebook Calamita u għamlu like, iġru. Malaj malaj dot ħanajlek kif tagħmilha. Xarrab il-bakkalew fil-ħalib u ħallih fil-friġġ minn hawn lil-lejl. Qabel ma tibda ssajru Laħalħu sew mill-ħalib taħt l-ilma tal-vit u rrepeti għal tliet darbiet. Ara ma tikolulix il-qattusa tazza kemm ikun. Qatta' l-basal, it-sunnarija u l-karfus u qallihom fuq nar baxx. Żid il-bakkalija u sajru fuq kull naħa sakemm jieħu ftit kulur. Żid il-patata imqatta' f'dadi, żid iż-żbib u ż-żebbuġ u żid biżżejjed ilma biex tgħatti kollox. Sajjar sakemm it-taħlita tiftaħ tagħli. Baxxi l-fjamma u kompli tektek għal madwar siegħa sakemm tara li l-bakkaljaw ikun sar. Qatta' għax il-bakkaljaw siegħa joħodha. Isir.
Għax bil-mod itektek. Għax mhux dak il-ħut li jsir malajr. Le, le.
Qatta' l-inċova u żidhom fl-aħħar ħin, servi, meta sservi Ftit tursin fil-wiċċ. Importanti. Tajjeb ħafna. Mela ma dal-programm għandna wkoll marbuta kompetizzjoni. Iktbulna fil-kummenti, tajjeb, u għidulna f'liema sena twieled Doctor Chris Barbara. Why m'għadtilhom fil-bidu? Mhux għalhekk, x'kull waħda biex isegwuna, għalhekk qed ngħidha fl-aħħar. Ġifieri jridu jagħmlu rewind. Mela. Eh, ħalli jsegwuh u joqgħodu attent. Tista' tiftakru dak il-moment meta kien hemm il-kazetts bil-kazetts il-mużika. Waqt għandi għax isma' dam il-kollezzjoni tiegħi. Għandi xi ħaġa nixtieq insemmu ftit għaliex mal-COVID semmejna. Kantant favorit. Eh, barra wara l-kantant favorit. Fil-COVID konna ngħidu eh, li għandna bżonn il-vitamina D. Issa din tiġi. Terġax tibda fuq il-mediċina. Terġa' tiġi mix-xemx. Le ħana sal għal xi ħaġa. Programm Għadek aqas taf kemm hawn nies ma nafx jien, aqas nafx ngħidilhom għaliex ehm, ġewwa il-Dead Valley. Minn dwar il-Bess iċ-Ċingi sar serju. Minuta ħana ram il-Dead Valley National Park ġewwa Kalifornja. Tajjeb. Bħalissa hemm ammont kbir ta' turisti. Ħabba sħana qawwija. Marru apposta ħabba sħana għaliex dan id-Death Valley aktarx jaqbeż ir-rekord tal-aktar sħana tul dawn is-snin. Mela, mela, mhux tajjeb għalija. Jiġifieri dawn in-nies ħallsu l-flus biex imorha sħana. Għax hemm termometru jieħdu l-ħin. Jekk għandix.
U infatti jgħidlek, inti tidħol f'dan il-x'ismu hawn, f'dan il-National Park li huwa perikoluż, danger bis-sħana. Speċjalment għall-anzjani.
Mbagħad jekk immorru n-naħa l-oħra, fil-Korea ta' Isfel, 20 imutu u eluf ordnati jħallu djarhom minħabba xita qawwija. Ġifieri, ara naqra minn naħa għall-oħra. Ix-xemx hija ħażina dott, qegħdin fis-sajf. Allura fejn għandi bżonn il-vitamina D? Eħe, il-vitamina D tista' toħodha minn ħafna affarijiet, jiġifieri tista' toħodha mix-xemx għax ix-xemx timmatabolizza fuq il-ġilda. Imma dik, skużani Dott, dik qatt ma stajt nifhimha jiena, illi t-testijiet tad-demm ħafna minnhom jiġu vitamina D baxxi, kważi kulħadd.
Mhux Malta biss, ta, il-Mediterran kollu. Għaliex aħna dak l-enzyme li jibni l-vitamina D huwa daqsxejn defiċjenti peress li għandna ħafna xemx. Imma issa minn mindu qegħdin nagħtu parir għax aħna mġienen it-tobba, ngħidulkom toqgħodux ħafna fix-xemx minħabba li jista' jikkawża l-melanoma li huwa kanser tal-ġilda, allura issa l-ammont ta' vitamina D qed titbaxxa. Il-Mediterran kollu, ġifieri l-Greċja, l-Italja, eċċetera. Għax m'aħniex nibqgħu, jien niftakarni meta kont żgħir, nilbes il-malja tal-hawn ta' ħames snin u dejjem niġri barra fix-xemx kontinwament, illum it-tfal ma nħalluhomx hekk. Passatemp għandek?
U l-kantant favorit ma ninsewx. Mela, passatemp għandi ħafna, nħobb il-baħar jiena, nħobb il-ġnien, nħobb kun ikkollezzjona l-bolli, nħobb l-antikitajiet, ġuri, la nirtira għandi ħafna x'nagħmel, l-iktar l-iktar il-ġnien. Mużika.
Mużika nħobb kif semmejtilkom qabel it-Taljani, hemm diska favoriti għax qed jistaqsini George, li hija titqu-xbija ta' ta' Claudio Villa, għax antika di. Il-Mio Mondo u l-Kikil-Kikil li jogħġobni tagħha.
Irranġajtni. Għax hemmhekk, hemmhekk, veru wkoll. Daqqejtilha fil-funeral dik. Qed tara? Dak il-kliem. Għad niftakar minn hawn insellmulu. Il-kliem tant huwa sbieħ. Eħe, nixtieq niddedika infatti l-Helen, il-mamma ta' Alfred u l-mamma tiegħi wkoll. Kieku nistgħu nagħmlu dik ir-rewind żgħira żgħira u nerġgħu nieħdu b'idejn xulxin jew nitgħallmu. Ekku. Ħaġa sabiħa mmens.
Ekku. Proset.
Dottor Barbara, huwa persuna sensittiva, persuna mimli imħabba. Fakkartni ma kont nitkellem ma kont nitkellem fuq għadi. per eżempju, tal-mondo, daqqietila fil-funeral. Ma nafx għalfej, dottore, ommi kienet bħalek. Meta kien kont indoqqila, unċempilla, dejjem insiba tibki. Tħobba ġviri dik id-diska l-mamma. Ma dejjem kont insiba tibki. Kella karattru sabiħ u koll, u jen niftaraw konna għoddu għoddu nitkellmu u koll. U għara li għaddit minn xiex għaddit xorta baqat b'dak il-kuraċ u naħseb il-messagġ li rridu naħaddu Huwa dawk in-nies li għaddejjin minn żmien diffiċli, kemm iridu jibqgħu jagħmlu kuraġġ, jagħmlu sforz. Kienu jgħidu, u sabiħ il-Malti sabiħ wisq, jgħidu l-kuraġġ nofs il-fejqan. Jiġifieri importanti ħafna li dak li jkun, anke dak li jkun dal-aħħar rajna ftit suwiċidi, eċċetera, Tidħlux f'dawn l-affarijiet kemm jista' jkun, aħsbu kemm hi sabiħa l-ħajja. Ekku, grazzi lil Dottor Chris Barbara, irrid ngħid kemm aħna lucky aħna li nafu l-Chris Barbara personali. Ħafna, inti illum aħna nqisuk bħala ħabib personali tagħna, però Dottor Chris Barbara huwa l-ħabib tal-poplu. Daqshekk hu, u ejja nibqgħu bil-messaġġ li Eh, anka għal Dr. Chris Barbara, eja nħarsu lejn it-tazza nofsa mimlija mux nofsa vojta, il-ħajja ja sabiħa. Kull moment.
Għalix huma momenti xokkanti li tisma, per eżempju, ftit tal-ġemat. Ġorġ għala.
Iħan għala, ftit tal-ġemat le. Il-luna u lajnuna fred, ġifiri, ejjan nfittu lajnuna l-lub telefonata. Grazie, eh, Ġorġ.
Minuta naqra, għax serja. speċjalment dawk li għaddejjin minn mument ħażin f'ħajjithom mentali, ftit tal-ġimgħat ilu f'ġimgħa waħda tlifna erba' żgħażagħ b'suwiċidju. Mhux ċajta, din kienet fl-aħbarijiet, jiġifieri ejja minn għaddej minn mument ħażin, forsi ma tix titkellem ma tal-familja, hemm in-numri hemm fejn wieħed jista' jċempel 179 hemm ħafna numri, ċemplu għax il-ħajja sabiħa.